Сәлам, бу Тасма проекты һәм мин аның хуҗабикәсе Алсу. Әлегә минем каналым бик кечкенә, шуңа күрә алдан ук язылып куй, лайк куерга да онытмасаң шәп була. Мин үземә кунакка рухи яктан якын кешеләрне чакырырга тырышам, шуңа күрә бүген минем янымда Камал театрының Артисткасы ат казанган артистка Ләйсән Фәйзуллина! Каршы алыгыз! Исәнсез!
Ни хәл, Ләйсән? Әйбәт, әйбәт.
Э, кереп киткәнче ике кызык факт сөйләп китәсем килә. Ләйсән исеме һәм синең белән бәйле. Ярый. Э, кечкенә чакта, э, ну, ничә яшь булгандыр инде биш-алты яшь тирәсендә, мин э, авылдагы бер егеткә гашык булдым. Э, ул миннән берничә яшькә олырак иде, теге абыем яшендә булгандыр инде. Абыйлар шулай футбол уйнарга чыгып киткәндә, мин шулай мәктәп бакчасыннан күзәтеп тора, тора идем аларны. Ну, шундый баш әйләнеп йөргән вакыт иде инде. Һәм бер ара ул э, Ләйсән исемле кыз белән йөри башлады. Ул шундый бик матур кыз иде, кара чәчле, нәкъ синең кебек һәм шундый э, минем фанат кызына әйләндем һәм шул вакытта уйладым, ни өчен миңа Ләйсән дип кушмаганнар икән, мин шушы егет белән йөрер идем дип. Һәм гел күзәтә идем инде аларның шулай бергә клубка чыгып йөргәннәрен. Һәм ничектер сүрелде инде бу гашыйклык дип әйтик. Вакыт узганнан соң Мин үземә Ләйсән исемле виртуальный вымышленный подружка уйлап чыгардым. Нишләптер шулай минем гиперфиксация булгандыр ул Ләйсән исемендә. Тоже шулай ук берни кадәр вакыт у меня была такая подружка дип әйтик инде. Һәм шуннан соң тоже шулай ул югалды. Менә шундый бер история. И икенче история, монысы уже синең белән бәйле. Ә, тоже 15 яшь тирәсендә без килдек музыка укытучым белән Рәмилә апа белән Бекафестка. Ә, Бекафест ул сәләт уздыра торган фестиваль инде декабрьдә уза торган шундый вайбовый фестиваль. Ә, һәм син шунда жюрида идең. И Рәмилә апа килде синең яныңа исәнләшергә, теге Әлмәттән булгач бит инде барыбер таныш кеше белән исәнләшәсең. И мин читтән генә күзәтеп тордым. Вот, мин дә үз Кә эшләйсән кебек, менә шундый актриса булырмын, шулай ук э, жюри булып утырырмын бөтен җирләрдә дип уйлап куйдым. Һәм менә бүген, ничә ел узганнан соң, Ләйсән минем янымда утыра. Вот такие вот истории. Кызык, кызык.
Хәтерлим, мин бер генә тапкыр анда жюри булдым. Димәк, шул елны булган инде. Әйе.
Э, ну шул 15-нче еллар тирәсе булгандыр инде мин олы Менә кичә булган кебек. Ну, честно говоря, минем өчен дә шулай. Мин бик яхшы хәтерлим ул елларны. Шундый бик фееричный еллар иде ул минем өчен. Э, Идә нәрсәдән башлап китәбез? Мин сиңа бераз гына э, Шулай ук төрле яктан ачырга тырышырмын инде. Бүген театр янында гына әйләнмәсбез, башка якларга да кереп китербез, чөнки э, син минем өчен бик тирән, бик кызыклы, бик күп яклы кеше. Э, без синең белән бит инде тормышта да болай э, аралашабыз. Һәм нәрсәдән башлыйсым килә? Беренчедән, син җәмгыятьтә танылган актриса буларак, әмма шул ук вакытта синең башка якларың да бар. Ә, син Азия культурасын бик яратасың, телләрне бик яхшы өйрәнәсең, син блог алып барасың, кул эшләре белән шөгыльләнәсең. Синең стилең, зәвыгың искиткеч. Менә шундый төрле яклы кеше, ә, төрле альтер-эголарың ничек сыеша үзеңдә? Сөйләп кит әле. Белмим инде, мин, ә, үзем һәрвакыт нәрсәгәдер, ниндидер яңа әйбергә өйрәнергә яратам. Һәм Кемнеңдер нәрсә беләндер кызыксынмавы мине гаҗәпләндерә. Чөнки ничек инде син ничек менә күпмедер ел яшисең, һәрвакыт бер әйберне эшлисең. Менә мин театрда инде унтугызынчы елымны эшлим, шуңа күрә менә унтугыз ел эчендә ник мин актриса булып кына калырга тиеш идем? Шуңа күрә миңа ул гаҗәп, башка кешеләр шулай шөгыльләнмәсә, Минемчә, э, тормышның төрле вакытында төрле шөгыльләр белән шөгыльләнү ул ниндидер яңа этапка керү димме шунда, ниндидер яңалыкны татып кару, э, үзеңнең ниндидер башка якларыңны э, аңлау. Чөнки кризислар була, һәрбер яшьнең үзең дә беләсең, 25 яшьтә, 30 Актуаль. яшьтә, әйе. Менә шул кризисларны миңа шөгыльләр э, җиңәргә ярдәм итә. Менә инглиз телен мин 30 яшьтә өйрәнә башладым. Аңа кадәр мин инглиз телендә бик начар сөйләшә идем. Теге әйтәләр бит инде beginner дип әйтәләр. Мәктәптә өйрәнгән ниндер бер ике сүзлек кенә, каядыр барганда. Ни гаҗәп, мин инглизчә сөйләшмәгәндә, мин бик күп сәяхәт итә идем. Шуннан соң мин инглиз телен өйрәнә башладым. Юллар ябыла башлады. Дөнья ябылды. Әйе, дөнья ябылды.
Ләкин минем өчен ул э, менә ябылган дөньяның э, ниндидер өлеше булу. Шуңа күрә миңа ул менә шул э, теләкне, шул күңелемдә булган шул урынны тутыру өчен булган бер шундый инструмент дип әйтәбез инде. Менә шул булмаса, мин бик моңсу булыр идем, мин менә кайдыр бара алмыйм дип, нитмим дип. Ә болай мин башка подкастларны тыңлый алам инглиз телендә. Менә ул мине тутыра, ничектер булмаган теге Тулы бетмәгән өлешләрне тормышның, шуларны менә белем, нәрсә беләндер шөгыльләнү һәрвакыт тулыландыра менә. Минем өчен менә шул ул. Альтер-эго дип әйтә алмыйм мин аны. Ул минем, мин төрле өлешләрдән торган мозаика шәхес шундый. Шуңа күрә Миңа гаҗәп, башка кешеләр бер нәрсә белән дә кызыксынмаса, мин хәтта яшьрәк чагымда бер егет белән танышкан идем һәм сөйләшкәндә мин әйтәм, ә синең нинди теләгең бар? Ул әйтә, мин белмим, минем бернинди теләгем дә юк. Андый кеше белән миңа инде аралашу да кызык түгел, ә башка мөнәсәбәтләр турында әйтеп тә тормыйм инде. Бәлки ул аның шундый чагы гына булгандыр?
Тәҗрибә күрсәтте, ул шундый булып калды да. Ул бер нәрсә белән дә шөгыльләнми, кызыксынмый, нидер бер бик шундый гади эштә эшли. Минемчә, андый кеше булу рәхәттер ул. Ничектер теге тынгысыз булу ул бит авыррак. Әйе. Һәм стресс. Әйе, әйе.
Постоянный.
Иҗади кеше үзең дә белеп торасың. Без бит һәрвакыт нәрсәдер эзлибез. Иҗади кеше ул җәмгыять белән, тормыш белән ризалыкта булмаган кеше минем өчен. Һәм ул һәрвакыт эзләнүдә. Шуңа күрә нидер яңа әйберләр барлыкка килә. Иҗади ниндидер җырлар, спектакльләр, кинолар барлыкка килә. Чөнки без ниндидер темага сөйләшергә телибез. Альтер-эголар да шуңа барлыкка киләдер. Ул альтер-эголар дип әйтмим, өлешләр, яңа өлешләр барлыкка килә шул аңлашылмаган Тулыландырга теләгән тормышның ниндер өлешләре? Менә.
Ну, менә бу недостаточность дип атыйм инде мин аны һәм еш кына үземә дә кайтарып карыйм ул әйберне. Чөнки соңгы ничә елларда мин андый әйбер белән тилмергәнем дә бар. Как будто бы что-то как будто бы не до, не до. Менә шундый. Бер яктан бу начар да кебек, тагын бер мисал китерәсем килә. Вот Тирә-юньдәге яшьләр тоже сөйләшкән бар инде. Болай диләр, я как будто бы очень много всего умею, но ул булган бөтен белемнәрне шундый настолько поверхностный, что как будто мин бер әйберне дә җүнле башлы белмим. И менә бу недостаточность, теге бер әйбердән икенче әйбергә күчеп йөрү, ул тагын да, тагын да үзеңне неполноценный итеп хис итәргә. Канәгатьсезлек тудыра башлый. Но с другой стороны, Төрле әйберләрне, ну, бу тормыш шуның өчен бирелгәндер инде ул теге төрле әйберләрен татып карар өчен. Шуңа монда ике яктан карап була. Татымыйча бит син аның үзеңә килешәме, юкмы икәнлеген аңлый алмыйсың. Килешкән әйберне татып карап кына, үтеге сөйләшеп, кызыксынып кына булмый. Менә һәрвакыт үзең аша үткәрергә кирәк. Һәм сиңа туры килмәгән әйбер икенче кешегә дә туры килми дигән әйбер түгел әле. Әйе, шулай, шулай.
Ул ни генә дә түгел, ул ниндидер шөгыль генә дә түгел, хәтта минемчә ул мөнәсәбәтләр кешеләр белән. Кем беләндер аралашмыйча, аның нинди икәнлеген белеп булмый. Шуңа күрә, минемчә, Шөгыль һәм кеше кеше белән аралашу безне үзебезгә тагы да якынайта. Гомумән, тормыш барганда бит инде ничектер, ну, мин унбиш яшьтә үземне егерме биштә менә шундый булырмын дип уйлый идем. Ә мин егерме биштә бөтенләй андый түгел. Миңа бөтенләй ул әйберләр кызык түгел, мәсәлән. Менә хәзер утызда нинди булырмын икән дип уйлыйм. Әлбәттә, ул

Әлдә алай түгел, шуңа күрә минемчә без бер әйбер уйлыйбыз, башкасы килеп чыга һәм болай булмады дип э, теге күңелне дә төшерергә ярамый инде. Ярамый түгел, кирәкми. Тормыш бара, ул ничек барырга тиеш шулай бара дип тә әйтеп була һәм ул һәр вакыт хәрәкәттә.
Иң әйбәте шулдыр инде. Син бармасаң да ул барыбер бар. Син басып торсаң, ятып торсаң да. Тем более хәзерге вакытта. Менә без ничектер шундый авыр түгел инде ярар. Кризис кризислар турында шулай ук сөйләшеп китсәк буладыр. Син рефлексирующий кеше бит инде. Үзеңнең теге тормышыңны ниндидер этапларга Бүлеп карау, бер этаптан икенче этапка күчүне ничектер фиксацияләп барасыңмы, бардыңмы? Яки андый бер
Мин элек үземне хәзер дә инде хаосны ниндидер э, тәртипкә китерә алмаган кеше дип әйтә алам, чөнки мин һәрвакыт ниндидер хаоста яшим. Һәм Кайчак шулай ниндидер тәртипкә китерә алсам, минем өчен ул шундый бәхетле периодларның берсе була. Һәм мин шундый бераз гына булса да тәртипкә килгән периодым булса, аны мин ниндидер кызыклы, бәхетле чак дип әйтә алам, ләкин гел ул чакны искә алып яшәмим. Чөнки мин алга баруны кулайрак күрәм һәм Күңелем чуң, миңа рәхәтрәк алга бару, һәрвакыт нәдер, нәрсәдер алда булачак дип уйлау һәм хәзерге вакытта булуны, мин хәзер менә күбрәк хәзерге вакытта булуны Кадерлисең. кадерлим, әйе.
Шуңа күрә теге үткәнне, нәрсәдер булды, булмады дип тә уйламыйм, дип Әйтә алмыйм инде, ниндидер травмаларга мин кайтып, мен әйтәм, ә, тагын кайттыңмы, нәрсә, син тагын минем беләнме, дип уйлап куям. Ниндидер яшьтә булгалы, болай булды минем берничә шундый нокталар. Менә 29 яшьтә мин шундый бер ноктага барып җиттем. Аңа кадәр нәрсә булган хәтерләмим дә мин. Менә шул ноктага барып җиттем. Һәм, юк, менә болай яшәп булмый, миңа үзгәрергә кирәк, дип уйладым. Ләкин ул ноктага барып җитәр өчен мин шулкадәр күп әйберләр кичердем. Хәзерге вакытта мин менә шул, шундый ноктага бармы, барып җитмәүне күбрәк хуплыйм үземне. Шуңа күрә менә хәзерге мизгелдә ничек тоеганымны үземнең һәрвакыт ревизия ясап торам инде. Һәрвакыт менә Ничек тоям үземне? Мин бу проблема минекеме, кешенекеме? Мин хәзер нәрсә эшли алам? Ниндер кечкенә адым ясый аламмы менә бу ситуациядә дип шулай. Хәзер ниндер абстракт әйберләр турында сөйлим инде. Бәлки берәрсе аңлар, берәрсе бәлки аңлашылмыйдыр. Менә ә теге һәрвакыт ниндидер этаплар үтүне мин хәтерләмим. Мин менә шул 29 яшьне хәтерлим, иң каты булган ноктаны. Һәм ничектер 35 яшьтә бераз гына яшь үзгәрүне тоюымны хәтерлим. Бүтән вакытта мин ниндидер хаоста яшәгән кебек. Мин гомумән 27-29 яшькә кадәр Бик каты хаоста яшәдем, эмоциональ хаоста. Хәзер эмоцияләремне бераз анализлый алам. Элек мин аларны танымаганмын да, аңламаганмын да, нәрсә булганын да хәтта. Ә хәзер мин аларны күбрәк аңлыйм. Мин алар белән нәрсә эшләргә кирәклеген аңлыймдыр кебек әле. Аны да аңлап бетермимдер әле. Ләкин нәрсә, кайсыдыр ситуацияләр белән эшли беләм һәм үземә вакытында ревизия ясый беләм, вакытында тынычландыра алам, кеше табам үземә сөйләшергә. Позитив, э, мин элек яратмыйм ул сүзне, позитив кешеләр. Менә дөрес кешеләр белән үземне ничектер урап алам да һәм алар белән аралаша башлыйм. Алар күбесе нәрсәдер кемдер үзенең тәҗрибәсен миңа сөйли, кемдер үзенең нәрсәдер э, эшләве белән миңа э, теге үрнәк булып э, тора. Әйе, тора, тора, мине алга этәрә инде менә. Мин карыйм берәр кешегә, әйме? О, менә шуның кебек буласы иде, дип нәрсәдер эшли башлыйм. Менә шулай миңа хәзер рәхәт, менә шулай яшим мин. Бәлки, бер ике-өч елдан башкача булачак, бәлки мин бик структура ясый торган кеше булырмын, бәлки шундый бик төгәл булырмын. Әлегә мин хаосны бераз гына төгәллеккә китерә башлаган кеше. Ну, ул хаоста да үзенең тәртибе бар бит инде мәсәлән белмим иҗат кешесенең гомумән э, иҗади беспорядокка мин бик тә ышанам чөнки мәсәлән минем э, мое пространство кемгәдер бәлки туры да килмидер әмма монда никадәр күп әйбер булуына карамастан монда минем өчен тәртип үзеңнең тәртип һәм күңелдә дә шулайдыр инде ул әйе ә, сорамакчы идем ә нәрсәләр сиңа ярдәм итә мин беләм син бик ә, спортны һәм ә, гомумән тән белән эшләүне якын күрәсең әйе мин ә, электән бала чакта мин бик күп бии идем менә мин өйдә бер үзем кала идем әти әнием гастрольгә китәләр икесе дә һәм хәтерлим Мин нинди генә биюләр биеми идем. Балалар ниндидер шундый солнышко в руках шундыйрак җырлар тыңлыйлар. Ә мин даже мин аңа биедем.
Ә мин Evanescence, аннары кем? Аврил Лавин. Әйе. Әйе, аннары мин бик ярата идем. Астор Пиаццоланы. Шул музыкага мин бии идем. Шундый сәер биюләр бии идем. Аннан ул биюне мин телевизордан күрдем, контемпорери дип аталган икән ул биюләр. Аның атамасы бар, между прочим. Шундый сәер идәндә биюләр. Нәрсә генә эшләп тормыйм. Менә әле дә минем тәнем һәрвакыт бию сорый. Өйдә буламы ул, театрдамы ул, башка берәндәй түгәрәккә кызлар белән. Мин яратам. Хай хилс дигән шундый бию нәрсәсе дип әйтим. Юнәлеше. Юнәлеше бар әйе. Шуңа күрә менә ул хай хилска мин җөрим, минем дус кызым анда җөри. Безнең теге кем беләндер бик кат эшләгән кешеләр белән бик очрашып булмый бит. Менә мин дус кызым белән пилатеста яки биюдә очрашам. И ул шундый уңайлы. Без теге Хәрәкәтләнәбез, аннары бергә барып берәр кат каһвә эчәбез, йә шунда болай гына урам буйлап йөрибез. Бик рәхәт. Менә минем өчен бию һәм ниндидер бик теге тимерләр күтәрмәгән шундый ниндидер йогамы, пилатесмы шөгыльләнү бик каты энергия бирә. Соңгы арада мин энергиянең килүен аңладым тән аша. Менә күңел күтәренкелеге тән аша килә икән, бик ниндер проценты инде, бер 50 проценты һичшиксез тәннән килә.
Әйтәләр бит, гомумән хәрәкәтләнү, нәрсәнедер башлар өчен хотя бы бер адым ясап карарга кирәк дип. Риза, әйе. Вот. Минем очракта, кстати говоря, бию тоже бик нык ярдәм итә. Мин гадәттә кичләрен шулай Үзем өчен булса да биергә яратам һәм бу иң чиста, иң искренний, иң ничек әйтим, бешеный ук түгел дә, но барыбер төрле халәтләргә керә торган халәт. Шундый вакыт дип әйтәсем килә. Әйе, әйе. Гомумән, минемчә, ул шундый кызларга хас әйбер ул бию. Әйе.
Ничектер без бит инде шундый табигатьтән

Гомумән, миңа калса, бүгенге көндә дуслык дигән әйбер ул бик актуаль. Чөнки соңгы арада, менә күбрәк өйдә утырган саен, мин үземнән, ну, теге күзәтә башлагач, аңлыйм, әһә, эш белән дуслык бераз икенче планга күчкән икән, ә ул, между прочим, Мөхим. Әйе, мөнәсәбәтләр. Здорово, круто, ләкин дуслык, дуслык, кая син, ау? Ә, һәм менә синең очракта дуслык, нәрсә ул синең өчен? Һәм аерым алганда хатын-кызлар дуслыгы, ышанасыңмы син аңа? Нинди көчкә ия ул? Минемчә, мин хатын-кызлар дуслыгына, ир-атлар дуслыгына караганда күбрәк ышанам.

Поддерживает дип әйтәләр инде. Һәрвакыт woman power дип былай гына әйтмиләр. Хатын-кызлар хәзер күбрәк якыная башладылар, бер-берсен бик каты кабул итәләр. Минемчә, менә ул әйтергә ярамый.
Ярый. Әйе, ярый.
Бездә теге социаль челтәрләрдә дип әйтик инде. Ярый, ярый. Ярый, Инстаграмда хатын-кызлар бер-берсенә шундый бер Минемчә, ул менә күңелне эленчләтте ул менә шул әйбер. Ә, бер хатын-кыз шундый язма яздырган, видеоязма. Әгәр дә сезне ә, балагыз белән больницадан каршы алырга кешегез булмаса, Әй. мин килеп сезне каршы ала алам. Минемчә, бу шундый шатлыклы әйбер. Хатын-кызлар хәр- хәзер бер-берсен шулкадәр поддерживают, шулкадәр бер-берсе өчен эм, Янып йөриләр. Янып йөриләр. Mm -hmm. Алар бер-берсенә ярдәм итәләр. Минем өчен бик зур бәхет. Һәм минем дә дусларым, менә чын дусларым, мин бик озаклап дус булганым бар кызлар белән. Минем иң зур дуслыгым бер 30 ел дуслык дип әйтәм инде аны. Без шул кечкенә чактан ук бергә. Хәзер бик аралашмыйбыз инде. Ниндидер теге Очраклар булды да, без аерылдык. Ләкин минем өчен ул дуслык, дуслык булып кала. Мин аңа бик зур рәхмәтле. Мин бик рәхмәтле аңа һәм мин хәзерге вакытта минем бер курсташым белән мин дус, дус без инде 20 ел дуслар, 20 елдан артык, 23 ел дуслар һәм минем хәзерге тагын бер якын дустым, ул театрда эшләми. Аның белән дә бер 5-6 ел инде без дуслар. Шуңа күрә мин хатын-кыз дуслыгына бик ышанам. Минем өчен хатын-кыз дуслыгым ул, ир-ат дуслыгым ул, гомумән дуслык ул ә, теге авыр чакта гына түгел, бәхетле мизгелдә дә бергә була алырлык шундый бер әйбер, чөнки кемдер алга киткәндә Син аннан көнләшсәң дә бергә кала аласың икән, минем өчен иң зур дуслык шулдыр ул. Чөнки ул көнләшү, ул синең күңелеңдә нәрсәнеңдер синең дә булырга теләвең генә. Ул кеше гаепле түгел, син гаепле түгел. Ул синең күңелеңнең ниндидер омтылышының өлеше генә. Менә син омтыласың, мәсәлән, йолдыз булырга. Ә синең дустың ул вакытта синең теләгең Аңарда чынга аша. Һәм син бераз көнләшеп куясың, ләкин син аны күңелең белән кабул итеп, яшәп шул тойгыны алга бара аласың икән, бу чын дуслык минем өчен. Менә мин үзем андый әйберләр аша үткәнем бар. Ул шундый кызык. Миңа да таныш, әйе.
Әйе. Минемчә, дуслык ул хәтта менә Иң менә дустыңның иң бәхетле мизгелендә дә аның белән була аласың икән син, була аласың. Ул чын дуслык инде. Ә менә авыр чакта ул минемчә авыр чакта кем беләндер булу җиңелрәк. Чөнки бит без барыбыз да әйбәтле. Без барыбыз да шундый ниләрен поддерживающий шундый һәрвакыт даже если не знаем как это делать әйе әйе әйе без барыбыз да шундый ни ә менә бәхетле мизгелдә кайчак авыр була
вообще бөтен әйберне түгәрәкләп әйтеп куясың әле ул бит беләсеңме ничек ул бит беләсеңме теге кабул итү бер син үзеңне кабул итә алмыйсың көнләшкәнеңне Ничек мин шундый әйбәт кеше кемнәндер көнләшә алам дип уйлый башлыйсың. Юк, мин бит әйбәт, мин алай тоерга тиеш түгел. Уйлама алай. Әйе, ярамый, ярамый.
Ә менә син үзеңә рөхсәт итеп аны тоеп, яшәп алга барасың икән, ул чын дуслык була һәм син үзең дә үсәчәксең. Бар, э, син йолдыз булмасаң да, синең күңелең шул кадәр үсәчәк. Ул синең өчен шундый зур теге э, фундамент булачак. Аннары тормышта тагы да җиңелрәк булып китәчәк. Ә дуслык ул сине һәрвакыт нәрсәгәдер өйрәтүче бер әйбер. Ул бит якын мөнәсәбәт кебек. Минемчә, дуслык ул чын мәхәббәт кебек. Шуңа күрә дусларың бар икән синең, сез озаклап әйбәт итеп шулай дус була аласыз икән, әйме? Әллә нәрсәләр сөйләшә аласыз, ул сине кабул итә ала. Ниндер вакытта ул сиңа Киңәш бир ала. Син үзең сорыйсың икән аңардан киңәш. Менә син тагы да яхшырак була аласың икән, тормышың тагы да яхшыра ала икән дустың яныңда. Ул инде, минемчә, чын мәхәббәт инде ул. Э, хәзер бит социаль челтәрләрдә шундый тренд бар, белмим, күргәнсең микән, юк микән. Э, Россиядә юктыр инде андый әйбер, бәлки бардыр. Э, бостонский брак дип атала, ягъни кызлар, дус кызлар тормышның авырлыкларын бергә алып барыр өчен э, съезжаются, бергә тора башлыйлар. Алар теге гетеросексуаллар инде ә, һәм э, менә шулай ничектер сыныйлар дуслыкның сынау түгел, ә менә син әйткәнчә бер-берсенә терәк булыр өчен кушылалар, кавышалар дип әйтергә инде. Менә шундый тренд бар дөньяда.
Мин сиңа килер алдыннан, бәлки шундый галәм сизгәндер, мин ниндидер бер видео күрдем, ике урысча сөйләшүче кыз. Әйе. Аларның ниндидер бостонский бракта яшәп карауларын сөйләделәр. Ага. Үзләренең тәҗрибәләрен. Ләкин мин аларны сөйләмим, мин әнием турында сөйлим. Минем әнием әти белән миңа 12 яшь булганда аерылды. һәм аның иң якын дусты шулай ук ире белән аерылган иде. Һәм алар бер-берсенә бергә яшәмәсәләр дә, алар ерак булмаган урамнарда яшиләр ие, һәм һәрвакыт бер-берсенә булышалар ие. Менә минем әни 30 көнгә китә иде гастрольгә. Ул апаны син дә беләсең. Минзил апа. Әйе, әлбәттә. Минем укытучым. Әйе. Һәм минем әни 30 көнгә китә иде башка шәһәргәме, анда бер авылга, әмма алар бик озакка китә гастрольгә. Мин бер үзем кала идем. Һәм шул вакытта минем әни Минзилә апа да калдыра иде мине. Һәм алар бер-берсенә шул кадәр ярдәм итәләр и. Минем өчен менә ул бостонский брак кебегрәк. Шуңа күрә мин хатын-кыз дуслыгына ышанам. Чөнки мин хатын-кызларның бер-берсен һәрвакытта бер-берсенә терәк булуын күреп үстем. Минем өчен ул модель таныш. Мин әле Бәлки менә ир-ат белән хатын-кыз мөнәсәбәтен аңлап бетерә алмыймдыр, ләкин хатын-кыз белән хатын-кыз аралашуны, дуслыкны мин бик аңлыйм һәм беләм һәм аңа ышанам. Аннары мин э, бер тапшыруда, ул, конечно, бераз криминаль тапшыру иде. Хатын-кызлар э, аларны бер э, көнләшкән ир-ат э, үтерде дип әйтик инде. Ә, алар бергә яшәгәннәр һәм алар ә, берсе иҗади, а- ә, ике игезәк һәм аларның бер дус хатыннары, алар менә өчәү бергә яшәгәннәр. Ә, игезәкләрнең берсе бик иҗади кеше, берсе ниндидер бизнес белән шөгыльләнә, ә өченче хатын-кыз бик зур э, дәрәҗәле ниндидер эштә эшли инде. Һәм алар бик бай яшиләр. Өчәү бергә сәяхәтләргә йөриләр. Менә шундый бостонский гаилә булып яшиләр. Бик рәхәт шундый тормыш. Алар менә шундый ниндидер бер авылда өй төзеп, өчәү өч хатын-кыз. Һәм бер ир-ат алардан көнләшеп, аларның байлыгыннан, ничек рәхәт яшәүләреннән шундый бер э, начарлык эшли инде аларга. Менә мин шул тапшыруны караганнан соң уйладым, шул кадәр менә хатын-кызларның бер-берсенә терәк булуына ышанам, ә менә әлдә ир-ат белән хатын-кызның мөнәсәбәтен аңлап бетерә алмыйм менә ахыргача. Нигәдер. Мин бик аңларга телим. Мин, гомумән, минем шундый бер теге күңелем белән теләгән бер зур теләгем бар. Алды ул теләктән дә зуррак теләк юктыр. Мин иратларны аңларга телим. Бик каты иратларны аңларга телим һәм алар белән әйбәт, сәламәт контактта булырга телим. Алар, алар белән аралашып, алар миннән ниндидер э, теге э, Польза дип әйтмим инде мин аны ничек. Аларга кирәкле энергиянеме, нидер. Мин аларга э, партнер, э, дус булырга телим. Бик аңларга телим сезне иратлар. Ә гомумән синдә булдымы андый тәҗрибә ир кеше белән дус булган менә? Ә, булды дип әйтә алам. Әйе, бар минем әлдә дустым. Без аның белән теге туган көннәрдә котлашабыз инде. Мин элек ышанмый идем, ир-ат белән хатын-кыз арасында бик сирәк кенә булалар. Чөнки барыбер хатын-кыз белән ир-ат дуслар икән, алар э, берсенең булса да ниндер күңелендә, нин кечкенә генә шундый чаткы Шундый кечкенә генә шытып тора торган кечкенә генә ырлык була. Өмет, әйе. Ә бар бар, хәзер дә бар ул Ленар э, исемле э, Ират. Инде хәзер Ират аның ике баласы инде берсенә инде паспорт бирә, биргәннәр. Шуңа күрә кызык. Без э, авылда теге аралашып киттек тә инде. Менә шулай ничектер бер периодта без былай ныграк аралаштык, аннары аның Ләйсән исемле аның хатыны, алар аннары кавыштылар да без әзерәк аралаша башладык. Чөнки мин э, мин ышанам, э, Иратның менә без дус икән берәр Ират белән, егет белән һәм аның пары барлыкка килә икән, дус хатын кыз артка э, чигенергә тиеш. Чөнки башка хатын кызга комачауламау түгел ул, аның күңелен саклау ул. Менә ул, минемчә, иң зур әйберләрнең берсе. Син шулай итә аласың икән, син тагы да ныграк үсәсең шәхес буларак. Бу тоже дуслык, как будто бы... Әйе, дуслыкның...
Заочный дружба кебек, шулайрак.
Прикольно.
Вообще. Ә, тагын ә, шундый сорау бар. Менә тоже мин хәзер нишләптер, ә, Тирәмдә яңа кешеләр барлыкка килүен килергә тиеш дип саныйм. Ни өчен? Чөнки мин гомумән бик тиз туя торган кеше дип әйтимме соң инде бер төрлелектән һәм миңа нәрсәдер җитми башлаганда мин аны я яңа эштә эзли башлыйм я хоббида менә синең кебек ә хәзер нәкъ менә кешеләр җитмәвен тоям Ну, әйтәләр бит инде в беговой клуб иди, или анда белмим, сөйләм клубына бар дип. Ә, менә но миңа калса бик сәер, хәзер хәзерге вакытта, менә хәзерге яшемдә ниндидер нульдән, базадан дуслык эзләү минем өчен бу никтер авыр. Ну, то есть, если только вынуждены, мәсәлән, мин анда куадр читкә күчеп китеп, ә, социализация кирәк булганда, менә шул очракта әйе. Ә былай бик комфорт зонада яшәгәндә куадр комфорт зонамнан чыгып, анда кеше белән танышырга белмим. Менә иң якын дусларымның берсе белән мин миңа 33 яшь булганда Таныштым. Һәм без таныштык болай. Мин бардым бер кибеткә, анда еш кына киемнәр ала башладым. Миңа ошый иде аларның киемнәре. Әйе. Курстор 17. Менә шул миңа реклама өчен әлегә түләмиләр, ну ярар. Шаярам инде.
Менә шул э, кибеткә йөри башладым. Алар башта бик кечкенә генә кибет иде. Әйе. Мин алар э, мин бит Азия культурасын яратам. Әйе. Ә алар Кореяга барып, шуннан киемнәр алып кайталар. Шунда мин бер-ике әйбер алдым, шуннан соң берсе белән таныштым. Бер алар үзләре саталар ие һәм үзләре алып кайталар ие. Ул кызлар менә ачтылар кибетләрен, аларның кибетчеләре юк ие, алар үзләре кибетче дә, үзләре хуҗа да, үзләре ташучы да, барысын үзләре эшлиләр. Менә шуларның кибетенә килдем, берсе белән бер көнне без чәй эчтек. Алар һәрвакыт чәй ясыйлар, шундый шәмнәр кабызып, матур итеп шундый, яңа ел алдыннан. Без сөйләшә башладык. Һәм сөйләшә башладык та, ул әйтә, синең ди, ничектер менә энергияң бик каты ошаган безнең менә бу кибетнең без алар өч кыз шуның берсенә дип әйтә инде мин әйтәм кызык сезне таныштырырга кирәк әле ди шуннан соң теге кызга да әйткән ул шуннан соң без шулай кызык теге бер беребезне беләбез ләкин якын аралашкан юк шулай күреп кенә шулай Теге сайт әйтәдер бит без җырда без шулай гына карап китә идек тә шулай китә идек шуннан соң бер көн алар күченделәр башка җиргә мин аңа килеп бер ике киңәш сорадым киңәш сорадым да мен әйттем менә шундый Барам мин Кореяга, нидер кибетләргә барырга, берәр локацияләр әйтә алмасмын дип әйтте дә ул миңа. Шуннан соң бер ике шулай языштык та без, и ул миңа бер көнне яза, әйдә биергә барабыз. Миңа 33, аңа 34, һәм без икәү биергә киттек. И шундый күңелле итеп биеп кайттык, шуннан белем, шуннан бирле без дуслар. Шәп, шәп. Менә, шуңа күрә дуслыкның каян барлыкка килгәнен, кайчан киләчәген, мәхәббәтне кебек кебек телем әйләнеп мәкеп кем кем күп кем күп күкә. Мәхәббәт кебек үк дуслык та каян киләсен без белмибез. Шуңа күрә аны планлаштырып та булмый, нидер клубка барып та табып булмый. Мин аралашу клубына йөри идем. Теге инглизчә сөйләшү клубына, әйме? Ләкин анда Мин бер кешене дә очратмадым. Дус булырлык та, мәхәббәт барлыкка килерлек тә. Шуңа күрә мин андый клубларга йөрүне йөрүне бик теге табырсың дип әйтә алмыйм. Ә тормышта менә шулай кайдыр көтмәгәндә. Әйе, көтмәгәндә. Шуңа күрә Син теләгең бар икән, башка кешеләр белән теге тормышыңны тулыландырырга. Алар барлыкка килә. Алар каяндыр килеп чыгалар, үзләре пәйда булалар. Теге әйтәр бит, пространствога әйт, әйт һәм теләгеңне, һәм ул барлыкка килә. Шулай шулай була ул. Җибәрәм.
Кая кая җибәрергә кирәк?
Галәмгә. Аллага.
Тәңригә. Вот это.
Ә менә яшь арасы дип әйтик инде, мәсәлән, Ну, минем былай да, мәсәлән, дуслар үземнән күпмегәдер олырак иде. Ну, хәзер тагын да, мәсәлән, олыраклар белән аралашасы килсә, тоже сәер бит инде үзеңнең дуслыгыңны тәкъдим итү кебек. Ну, хотя, белмим, бәлки сәер дә түгел. Просто мин бу очракта ышанам инде ниндидер язмышка һәм случайга. Вот, менә шулайрак, наверное. Менә бездә бит синең белән ниндидер подкаст яздырганнан соң дус Съемкада, съемкада.
Аңа кадәр без аралашмый идек. Мин сине теге гимназиядә, мин, мин укыган гимназиядә укыган бер нәни бер кыз буларак белә идем. Әйе. Чөнки башта мин синең фотоларыңны күрәм, шундый озын чәчле, шундый тәртипле, шундый әйбәт. Гимназистка. Гимназистка итеп күрә идем. Анар мин Синең җырчы булганыңны белдем. Ниндер э, лайклар куя идем шуна. Ниндер кечкенә генә аралашу бар, ләкин без бер-беребезне белми идек. Шуңа күрә минемчә ул э, әйтәм бит мәхәббәт кебек. Дуслык та мәхәббәт кебек. Ул да ниндер бүләк тормыштагы. Шуңа күрә теләргә кирәк. Әйтәр бит, телә, сора, һәм ул килер. Ә менә яңа кешеләр белән аралашу дигәндә, мин, мин вообще яңа проектларда катнашырга яратам. Һәм теге, менә быел без эшләдек Йылдыз Миңнуллина белән, әйме? Миңа шулкадәр җитмәгән икән ниндидер яңа кеше белән аралашу һәм сөйләшү. Менә проектларга катнашасың һәм интеллектуаль яктан Әйе. кызыклы кешеләр булса, ул сине шулкадәр баета. Менә бер театрда эшләп, кеше Мин аны менә курыкмыйча әйтәм. Деградацияли. Менә деградация була кеше белән. Ул менә гел бер кешеләр белән аралаша, гел бер темага. Мин кайчак әллә ничә тапкыр ишетәм шул бер булган вакыйганы. Һәрвакыт ул нигәдер кызык, һәрвакыт шул бер вакыйга, гел шуны сөйлиләр дә, сөйлиләр, сөйлиләр дә. Синең баш миең нейрон ниндер Э, нейрон бәйләнешләрең барлыкка килми яңалар башка кешеләр белән аралашмасаң башка темаларга сөйләшмәсәң һәм минем өчен ул эш менә йолдыз миңнуллина белән без эшләдек без хәтта Архивка барып, элеккеге язышкан, әйтмим инде, язучыларның хатларын укыдык. Кемнәр икәнен әйтеп Спектакльләрне тормыйм. караучылар бардыр инде спектакльне. Әйе, әйе. Әйе.
Караган булсагыз. Әйе, сез беләсез.
Әйе, әйе. Кемнең мәхәббәте? Әйе.
Шуларның язышкан хатларын без күрдек, укыдык. Шуннан соң илһамландым мин, шулкадәр илһамландым, ул эш вакытында интеллектуаль яктан. Ул теге ничектер күңел өчен булмады, баш мие өчен илһамлану булды ул. Шундый рәхәт хәл булды минем. Нидер миңа бик ошады анда берничә әйткән сүзе Йолдызның. Менә бер эш эшләгәндә, бөтен кешегә кирәкле эшне, кемнеңдер, нидер үзенең була бит инде Кемдер нәрсәдер әйтергә тели, нәрсәдер эшләргә тели, э, кар, э, каршы килә, нәрсәдер шундый каршылыклар барлыкка килә. Без бер эш эшләгәндә, без бергә, бердәм булырга тиеш шундый һәм һәрбер кешенең э, теге күңелендә ул эшне ахырга кадәр әйбәт итеп эшләп бетерү теләге булса, уңышлы була. Минем өчен бу ничектер бик әйбәт фикер. Без бер эшне эшләгәндә, без барыбыз да нинди результатка барырга тиеш, бөтенебез бергә һәм шуңа бердәм булырга тиеш. Минемчә, менә тормышта да шулай булса, без барыбыз да ниндидер бер әйбәт үзәккә барганда, менә кешелелек, кешелеклелек, zero э, visibility, consciousness, безнең телдә дә шундый сүзләр бар. Аллага шөкер. Менә шулай. Телебез үсә. Әйе.
Үзгәреп тора. Без дә аңа өлеш кертәбез. Минем берәр кайчан татарча мем буласым килә. Үзеңнең мем буласың килә. Әйе, әйе.
Ну, алайса тырышырга, кринжи, күбрәк кринжи байстрей кирәк икән. Хәзер мин тырышам.
Сез шулай дип беләгез, яме, мин ялгышканда.
Мин сиңа кискәләп бирермен аны. Ярар. Куерсың.
Бүген нигәдер авызым э, чатны чыгып чыгып киткән. Чаттан чыгып киткән минем не дикциям. Без э, ике көн элек, э, ә бер көн элек кичә уйнадык менә. Э, Сафлы музее чыгардык ни? Әйе, премьера. Премьера. Шуннан соң дикция шулай сау булашка минем белән. Я, мин җал итәм бераз дигән. Син әле бүген репетиция репетицияләсең килде. Күчем зараза. Без сәхнәдә дә күчә. Бер-беребезгә. Ага. Без синең белән упражнение ясап алмадык. Әйе, әйе. Ой, кринж.
Кринж әйбәт ул. Кринж булырга тиеш. Мин вообще шундый кызык бер фраза ишеттем. Минем бер дустым, минем гомумән дөнья буйлап дусларым күп. Татарлар барысы да минем белән аралашалар, төрле илләрдә яшәүче татарлар. Миңа шундый рәхәт, мин алардан илһам алам, алар миндәндер дип ышанам инде. Ну син кояш кебек, потому что сиңа э. тартыласы килә җылы шундый. Мин яңгырлы кояш. Мин бик күп елыйм, ләкин мин кояш ярар. Рәхмәт. Э, һәм бер шундый э, дустым бар Стамбулда яши ул, мин аларның туенда регистратор дип әйтәләр инде булдым шундый. Матур итеп сөйләдем. Шуннан соң алар минем белән әлдә аралашалар, хатыны да, ул да. Һәм ул миңа бик кызык бер шундый э, җөмлә әйтте.

Ты не кринжуешь, Кая? Ну, э, гадәттә ниндидер э, иҗат башкарганда моментында бит инде ул сиңа шундый вау булып тоела, аннары соң э, бераз вакыттан соң карыйсың да думаешь, что за кринж? Ну, белмим, шул турыда микән монда сүз?
Юк, алай ук түгел. Иҗатта бит инде без бераз опытлырак инде. Без теге тәҗрибә җыйган иде, нәрсә вокалга йөргән, анда актерлык осталыгына йөргән, укыган, эшләгән дигәндәй. Ә монда син яңа, ул менә ниндидер
Чтобы что-то новое создать. Әйе, әйе, әйе. Яңа әйбер булсын. Әйе, әйе. Ул менә көрәшкә барды, ниндер көрәш анда. Һәм көрәш вакытында аңа шундый җөмләне ниндер ират әйткән. Ул аңа әйткән, менә син менә хәзер ризалашсаң, ялгышыр, ялгышырга ниндер теге бик рәхәт булмаган ситуациягә керергә ризалашсаң, син алга бара алачаксың. Ә менә яңа эшкә кереп син басып торасың икән кайдыр кырыйда карап кына, эшләмичә, син алга бармыйсың. Ә шуны аңлата ул. Менә артистлыкта да шулай ул, артистлыкта ул менә һәрбер э, яңа спектакль ул э, яңадан шул оялыну тою. Без һәрвакыт яңа эшкә тотынганда оялабыз. Чөнки ул яңача булырга тиеш, беренчедән. Икенчедән, режиссер алышынырга мөмкин. Башка синең партнерларың залда берәр нинди яңа килгән артист теге без бит һәрвакыт кем нәрсә уйлар дип уйлыйбыз. Без бит инде шуңа корылган, артистлык шуңа корылган. Шуңа күрә һәрвакыт кринж ягына күчү безнең инде һәрвакыт шуңа ризалашу, кринжка ризалашу.
Прикольно, как э, тормыш принцибы кебек. Әйе, әйе. Тагын синең нинди принципларың бар тормышта? Кемстан кала?
Бүтән юк.
Калганда мин әйбәт кеше була. Э, юк, минем гына. Минем принципларым бар. Мин э, бер тапкыр кешене алдауда тотам икән. Әйе. Ул хәтта менә кечкенә генә алдау булырга мөмкин. Ул әйтә миңа, ну, Мәсәлән, без сөйләшеп куйдык каядыр күрешергә, нидер вакытта. Ул кеше миңа алдан әйтми, килер алдыннан нәрсәләр алдап әйтә, аннары мин күрәм аның башка җирдә. Шундый берәр нәрсә була икән минем белән, мин ул кеше белән араны ну, шундук өзәм. Затсызлык прям. Әйе, әйе. Шундый бер принцибым бар. Мин алдауны гафу итә алмыйм. Аннары минем принцип бар. Принцип түгел инде ул хәзер э, ниндер өйрәнүдер ул яңача яшәүгә. Э, миңа ошамаган кешеләр белән аралашмаска тырышам. Мин шундый хәтта эштә дә. Ошамый икән кеше, мин безнең туры килми икән, э, теге тормыш принципларыбыз менә шунда ук. Безнең яшәеш, без диалог барлыкка килми икән, мин аралашмыйм. Ну, ә эш буенча кисешергә туры килә бит инде бары. Сәхнәдә мин э, профессионал бура- буларак эшлим ул кеше белән, ләкин тормышта аралашмыйм. Ну, бу тормышны күпкә җиңеләйтә миңа калса. Әйе. Кешеләрне сайлый алу, ниндидер шикләр кую. Әйе, менә шикләр кую минем минем принцибым хәзер. Мин аны м, элегрәк э, контрольдә тота алмый идем. Ну, теге сәхнәдә бергә эшләгәч, бит инде шундый кысыла-кысыла аралаша идем барыбер, үземне ничектер, үземне кысып. Миңа тагын бер шундый интернет бик күп безнең тормышка йогынты ясый, Әйе. шуңа күрә интернеттан кайбер әйберләрне әйтеп кәлим инде мин. Бер кая да китеп булмый дигәндәй. Ә, Интернет безне өйрәтә дә, безне боза да. Ләкин менә бер өйрәткән әйберләрнең берсе, миңа бик ошады. Сиңа кемнәргәдер туры килер өчен кысылырга кирәкми һәм ярамый да. Алар сине менә шул шушы килеш кабул итмиләр икән, сиңа я башка кешеләр белән аралашырга, я башка җиргә китәргә кирәк. Чөнки син кысыла башлыйсың икән, син тормышыңны шулай кысылган килеш үткәрәчәксең. Минемчә, менә шул принцип бар. Мин кысылмаска тырышам. Кысылу барлыкка килә башлый икән, мин аны киредән ә, бушатам, ничек бу, бушандырам инде. Киредән үтеклим. Туры әйтәм, үтеклим. Шундый, шундый нәрсәләр эшлим инде. Кире Нәрсә кайтарам. үзгәрә, короче. Шундый.
Разговор около. Берәрсе аңлашламы мин сөйләгәннән? Мин аңлыйм, белмим.
Ара тирә сөйлим.
Сез аңлыйсызмы? Фирүзә, сез аңлыйсызмы? Безнең төп тамашачыбыз камера артында утыра. Ярар. Бер җитди темага күчергә идем. Э, быел ниндидер минем заземление нәрсә башландымы төгәл әйтә алмыйм ә, ну вот университетта укыган елларны особо теге өйгә кайту әти әниләр янына кайту андый теләк э, ну ашкынып кайтмый дим- дип әйтсәм инде бик грубо була но барыбер сагыну хисе өйне сагыну хисе алай ук остро түгел иде ә соңгы арада барыбер әти әниләрнең әниләрнең инде ә, олыгаюын сизә башлагач, ниндидер моңсу һәм менә һәрвакыт авылдан киткәндә машинага утыргач, миңа шундый авыр, шундый елыйсы килә, елыйм һәм бу ниндидер супер Ну, әлегә мин аны кабул итә алмыйм. Менә шушы буыннарның үсү, алмашынуын һәм әти-әниләрнең олыгаюын дип әйтимме соң инде. Вот менә шушы әйберне синең белән Эшләшәсе килә иде. Кызык, мин бу темага уйладым дип әйтә алмыйм. Бар инде ул менә минем әтием китер алдыннан мин аның картайганын беренче тапкыр күрдем һәм сиздем. Әйе, ул күңелгә авыр. Әйе, ул ничектер мин гомумән бик каты тагы да күбрәк мәхәббәт тойдым дип әйтимме шунда менә тагы да кыйммәтле булуын тойдым тормышның яшьлекнең тормышның хәзерге мизгелнең чөнки әти әни менә күрсәтә сиңа алар менә безгә үрнәк кебек алар безгә ә, тормышның никадәр кыйммәтле икәнен һәм никадәр кыска икәнен һәм никадәр нәзек әйбер булганын аңлаталар. Шул кадәр әтинең күзләре шундый ниндер сүнгән кебек иде минем өчен. Ничектер тормыш баскан, ничектер бик катыр авыр айткан. Шуңа күрә минемчә мин аны күбрәк шулай кабул итәмдер. Ә, була бит шундый Тирән хис, тормышны ярату хисе. Ул шундый авырту белән тәңгәл. Алар бергә ничектер кушылып баралар. Ярату бит ул ничектер авыртуга риза булу дигән кебегрәк. Бала тапканда да син авыртуга риза буласың, аның белән аерылуга, аның китеп үз тормышы белән яшәвенә, тапканда авыртуга. Әйе. Шулай ук кеше белән якынайганда син Авыртуга риза буласың, чөнки сез бер көнне аерылырга мөмкин, бер көнне ул сиңа алдарга мөмкин. Синең күңелеңдә булган ниндидер менә шулай булыр дип уйлаган әйбереңә Теге туры килмәскә мөмкин, синең булган, башыңда булган сурәткә туры килмәскә мөмкин. Ул вакытта син авырту сизәсең. Төрле вакытта кеше төрле авыртулар сизә һәм шуларның берсе ул менә әти-әнинең картаюын күрү, чөнки ул иң зур мәхәббәтләрнең берсе. Әти-әни белән аерылу ул иң авыр әйберләрнең берсе. Ул без башта шулай кечкенә чакта аерыла башлыйбыз әкренләп. Анда без аны күрмибез, сизмибез, чөнки без шәхес буларак үсәбез. Ул вакытта безнең аңагырга вакытыбыз юк. Ләкин шәхес буларак үсеп җиткәч, без аны аңлый башлыйбыз. Чөнки безнең үзебезнең әти-әни булырга вакыт җитә. Шул вакытта, ләкин без әти-әниләргә Ниндидер мәхәббәтнең мәгънәсен, тормышның мәгънәсен бүләк иткән кешеләргә кебек карарга тиеш кебек инде. Менә шул ниндидер күңелдә үстерә алсаң, шундый вот ничек дип әйтим инде мин аны. Ул авыр, ул теге ниндидер бик теге идеаль булуны аңлата инде, мәхәббәт кенә тою. Менә шул Картаю аша бәяне, тормышның бәясен белергә өйрәнсәк, әти-әнинең менә кабул итеп, менә шундый чакларын, аларның никадәр бәхетле булуларын аңлап, шушы яшькә җитә алуларын, шулкадәр алар әлдә исән, алар Э, ни, авырмыйлар. Алар нәрсәдер, авырсалар да, алар тырышалар яшәргә. Аларның Хаман хәрәкәттә. Әйе, хаман хәрәкәттә. Аларны үрнәк итеп, бар инде анда нәрсәләрдер алар. Менә минем әти вакытында медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итмәде. Шуңа күрә ул иртәрәк үлде. Ләкин мин аны да кабул итәм. Чөнки ул аның шәхес буларак сайлаган язмышы. Мин аны берничек тә алай эшләргә тиеш түгел иде дип әйтә алмыйм. Менә без әтине, әниебезне менә шулай итеп зурлап хөрмәт итә алсак, аларны кабул итә алсак, без менә шушы менә аларның картаюын, аларның бәлки тиздән китүен дә кабул итә алабыз. Минем әти үзенең менә шундый тәҗрибәсе белән минем эчемдә нидер зур, бик зур өлеш уятты кабул итүдә һәм яратуда кешеләрне, гомумән кешелекне. Минемчә ул бик зур тәҗрибә һәм бик зур нидер бик әйбәт әйбер ул. Без аны аңламыйбыз гына, без аны авырту итеп кенә кабул итәбез. Ә ул безнең күңелебезне киңәйтә торган бер әйбер.
рәхмәтле булу кебек. Әйе, әйе.
Менә күңел киңәйгәндә, бәлки без шуңа авырту да сизәбездер. Теге күңел киңәя, аның размеры зурая һәм без авырту сизәбездер. Шуңа тоясың да син аны. Ул вакытта бераз сулау кирәк. Ниндидер шундый җылыйсың килсә, җыларга кирәк. Чөнки җылау ул чистарыну. Җиңеллек, әйе.
Килешәм.
Җылыйбыз бергәләп. Мин чуть җыламадым. Шундый кочелеобразный безнең халәт. Көлделәр, көлделәр дә булар. Ие, ие, ие.
Юк, бик җитди тема, дөресен генә әйткәндә, чөнки Ну, күбесе бит инде я сепарация уза, уза алмыйча интегәләр, аннары соң узгач тагын үзләрен кимерә башлыйлар, вакытында әти-әни белән була алмадым дип. Һәр кемнең, ну, бернинди идеаль картинада күргәнем юк әле мин үз мисалымда. Әйтик, ул романтик мөнәсәбәтләр булсынмы, ул дуслык булсынмы, ниндидер, белмим, һәрбер нәрсәдә Ниндидер китек әйбер бар кебек. Шулай. Ну, ул ягы белән бәлки ул. Әле кайбер психологлар болай диләр, э, сез балагызны травмасыз калдыра алмаячаксыз. Сез аны травмалар эше сез аны э, сезнең тагын бер авыртуга ризалашу, ул менә балаңны травмалау авыртуына ризалашу. Аларга да авыр, безгә дә авыр. Зато не скучно. Әйе. Есть чем работать. Әйе, әйе, әйе. Теге гел бер төрле яшәү дә авыр булыр ул кешегә. Менә мин элек мин гел ял итәр идем дип әйтә идем ә ә хәзер энергиям барлыкка килде мин бер урында утырасым килми менә бер ел элек мин бер интервьюда әйттем мин мин гел ятып кына торыр идем дип әйттем ә хәзер мин ятып тору түгел мин утырып кына да тора алмыйм шулкадәр энергия күп тегендә монда йөрисем килә
Әйдә, тагын бер кызык темага күчик. Шәхси тормыш. Әйе. Мне кажется, всех волнует эта тема. Син бу гадәттә синнән сорасалар, бу тема турында син ничек дип җавап бирәсең? Ләйсән, сезнең шәхси тормышыгыз ниндирәк хәлдә дип сорасалар, Ләйсән?
Ул бернинди хәлдә түгел. Чөнки минемчә, менә шәхси тормыш ул шуңа күрә дә шәхси дип атала. Әйе.
Менә минемчә, кеше сиңа менә берәр егет миңа кызга икән, минем белән ниндер мөнәсәбәтләр тели икән, аралашырга тели икән, анда сөйләшергә, танышырга дигәндәй, шул вакытта ул миңа мөнәсәбәтләр турында, шәхси тормыш турында сорау бирә ала. Әйе. Ә ул минем белән бернинди дә контактка керергә теләмичә, болай гына сораса, минем өчен бу сәер сорау, һәм мин әйтмим, яки шундый берәнди үзенә тагын берәр сорау бирергә мөмкин. Нигә син шулай дип сорыйсың дип. Шулай ук башка кешеләр турында да шулай. Менә берәр апай, берәр анда кеше сорый, әй туганнар сорый икән, Коллегалар сораса да, алар миңа ярдәм итә алмыйлар икән бу сорауда. Миңа андый сорауны бирмәгез. Чөнки э, бу минем тагын бер шундый, ничек дип әйтә инде, нәзек нокталарның берсе. Чувствительная зона. Мин ул э, сорауга Җавап, белмим. Чөнки мин белмим, мин бәлки гомерем буе ялгыз булачакмын. Ләкин мин ялгызлыктан курыкмыйм дип әйтә алмыйм, мин ялгызлыкны беләм. Мин бала чактан берүзем үскән бала. Минем беркем юк иде янымда. Мин ялгызлыкны, мин ялгызлык белән шул кадәр танышмын, миңа менә парда булу куркынычрак. Ялгыз булуга караганда. Менә шундый бик э, ни сор- э, э, җавап. Бик ихлас җавап. Мин ялгызлыкны күбрәк беләм, күбрәк аңлыйм, аннан әзрәк куркам, чөнки мин аңарда озаграк яшәдем. Мин шул кадәр ир-атларны аңлыйсым килә, тагын бер кат әйтәм. Аңлатыгыз.
Аңлатыгыз ничек? Минем үз кешемне шул кадәр табасым килә. Шулкадәр ана, аның белән әйбәт контактта буласым килә, шуңа күрә минем теләсә кем белән буласым килми. Ну, гадәттә кеше, ну, мин, миңа, конечно, бик аз яшь әле ниндидер фикер йөртү өчен, һәм мин сәламәт мөнәсәбәтләрдә соңгы бер ел гына. Шуңа күрә, ну, әни фразасы белән әйтеп куям, Кеше белән күпме яшәсәң дә, аны һаман саен ниндидер яңа яктан ачасың, шуңа күрә ниндидер э, бер свод правил, ничего такого же нету и не будет, шуңа күрә белмим, белмим.
Әйе, әйтер бит, менә күңел белән тоймыйсың икән, ул кешенең синеке булу. Мин сөйләмим теге Эчеңдәге күбәләкләр турында. Ниндидер ниндидер табылырга менә торган хисләр алып төшә торган. Әйе, андый турында сөйләми. Мин ничектер менә сөйләшә алырдай. Әйе. Күңел белән тартылган ничектер менә Тыныч булган кеше, менә утырасың һәм сиңа аның белән тыныч. Кочаклыйсың һәм син рәхәт сиңа кочаклауда. Менә шундый кеше телим мин. Аның мин әйтә алмыйм, ниндер супер миллиардер. Бөтен кеше уйлый, миңа бик каты бай кеше кирәк дип. Минем әле бер тапкырда бик каты бай кеше белән аралашканым да, очрашканым да булмады. Теләриңме? Белмим мин, мин бит белмим, андый тәҗрибәм минем юк. Мин бит белмим, ул кеше миңа якын була аламы, юкмы. Без бер теге дулкындамы, юкмы. Шуңа күрә миңа үз кешем кирәк. Менә чыннан да үз кешем дип әйтәр, менә ул минем үз кешем. Мин риза, мин дуслыкта да төрле этаплар уздым. Шуңа күрә мин пар пар булганда ниндер этаплар узуны

Тагын бер тема калды, бусына да сөйләшергә Әйдә. дә зинхар өчен. Ә, белмим, сөйләшәсең килә микән, юк микән, ул спискта юк ие. Ә, синең бит инде Камалдан башка, тагын башка театрларда эшләп караган тәҗрибәң дә бар, дип әйтик. Мгм. Моң белән эшлисең Мгм. бит инде син һәм барыбер иле- ирекле иҗатчылар белән дә эшлисең. Беренчедән, ә, Камал театрында мондый әйберне хуплыйлармы дип сорыйм әле, чөнки ә, без Камал театрында эшләүче яшьләрне җәлеп иткән иң бер проект, проектка һәм алар шундый бик безгә сорарга кирәк мастердан дип шундый бик э, йомылып кына әйттеләр аның ризалыгын алгач кына инде киттеләр килделәр съемкаларга ә, беренче сорау шул һәм икенчедән э, юк әйдә баштан шунысына җавап бирәм тәҗрибәдә элегерәк ул бөтенләй юк иде мин килгәндә юк иде ул бөтенләй үк э, безгә Алдан ук әйтеп куйдылар, ярамый дип әйттеләр һәм без аңа ризалаштык. Ләкин хәзерге вакытта дөньялар үзгәрде. Менә хәзер без инде безнең минем курсташым Илгиз Зәйниев килде театрга. Э, җитәкче буларак һәм э, Илгиз шундый бик әйбәт әйбер әйтте безгә. Барыбызга да сез барыгыз да э, ничектер Йолдызлар димәде инде ул, ничектер үзегезне күрсәтергә тиеш, үзегезне үстерергә тиеш. Һәм ул сезнең җаваплылыгыз, лылыгыгыз. Һәм шул җаваплылыкны үзегезгә алып, менә катнашкан бар тик алдан сорап, Алар рөхсәт итәләр, ләкин теге графикны төзер өчен әйтеп, кайсы вакытта шулай-шулай дип, туры киләме, туры килмиме башка спектакльләр белән шулай иттереп төзергә графикны алдан әйтеп, профессиональ рәвештә шуны чишеп, ул рөхсәт итте безгә башка җирдә дә катнашырга. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул проблема түгел дип әйтә алам инде. Шуңа күрә без барыбыз да диярлек күбебез катнаша башладык. Менә монда уйныйлар, Уйныйбыз, мин дә уйныйм, башка артистлар да уйный. Демидов особнягында. Анда менә хәзер Эмиль Талиповның яңа премьерасы чыкты. Ул да уйный башлады менә башка җирләрдә. Искәндәр Абыхайруллин да Побег дигән. Менә шуңа күрә без дә башка җирдә уйнап карап, башка кешеләр белән эшләп карап, башка аудиторияне үзебезгә дә җәлеп итеп. Ул бит инде менә Илгиз дөрес әйтә, син Үзеңне башка җирдә дә күрсәтсәң, син башка тамашачыны безнең театрга да китерә аласың. Шуңа күрә хәзер инде ул иркенрәк. Элек башка булган, хәзер башкача. Дөнья үзгәрә, кешеләр үзгәрә һәм без үзгәрәбез.
Тәртипләр дә үзгәрә, без үзгәрәбез. Ну, бу куандыра бер яктан, чөнки Үзегезнең чикләрегезне дә бит инде киңәйтәсез булып чыга. Ә, гомумән, бик авыр философский сорау бирәсем килә. Ә, татар театры хәзер тоже шулай ук үзең әйтмешли ниндидер яңа этап кичерә һәм нәрсәләр нәрсәләр теләр идең син, нәрсәләр ә, җитми дип сорасам, менә шулайрак.
Минемчә, хәзер менә үзебезнең театр турында әйтсәк, минемчә безгә ниндидер яңа реальләргә яраклашу җитеп бетерми әлегә. Ләкин без аңа омтылабыз. Минемчә, яңа җирдә яңача булырга тиеш бөтен нәрсәдә. Яңа спектакльләр, яңа тамашачыга яңача мөрәҗәгать итәргә кирәк. Менә шул. Мин теләр идем, Төрле режиссерларны чакыру, ул һәрвакытта да театрны әйбәтләтә. Төрле кешеләрне чакыру, чөнки артистлар төрле яктан ачыла, төрлечә уйный башлый, төрле спектакльләр барлыкка килә, төрле аудиториягә, төрле продукт. Һәм башка театрларга, һәм үзебезгә теләр идем бердәм булуны. Татар театрлары бердәм булсалар, бер-берсе белән сәламәт конкуренциядә булып, менә Аларның әйбәт спектакле чыга, безнең әйбәт спектакле чыга. Һәрвакыт бер-беребезгә карап тагы да яхшыракны. Әйе, үсеш булса, кызык булыр иде минем өчен. Һәм һәрвакытта ниндидер без инде күп эшлибез бергә башка театрлар белән дә. Һәрвакыт менә әйтәр бит бердәмлектә көч, ничектер бердәм булып, бер-беребезне хөрмәтләп, яратып, Менә шул кирәктер. Ә теге инновация, андый теге теге бусы әйтә алмыйм инде, чөнки театр ул үзенә бер дөнья. Анда ниндер яңалык кертү әйбәт, ләкин э, барыбер аның ниндер кысалары бар. Аларга туры килү әйбәт. А, х- минемчә, э, Хәзер бик яраталар кино кебек, кинодагы кебек уйнатырга артистларны сәхнәдә. Ләкин минемчә театрның үзенең бер алымы, алымнары бар һәм алар әле дә актуаль, әле дә кызык. Менә мин үзем кызыксындым, теге Азия культурасы дип әйтәбез бит инде. Кореяның, корейский бер-ике театрының һәм немецкий бер-ике театрының карадым спектакльләрен һәм алар Менә театрча уйнаулары белән җиңеп кызык тамаша күрсәтәләр. Мин әле дә кызыгам менә Германиядә берәр җирдә уйнап карарга, Лондонда беркая уйнап карарга, Кореядә уйнап карарга, чөнки алар әле дә театр культурасын саклап, мин вообще башка илләр белән уйнар идем, шундый кызык булыр иде миңа. Башка телдә. Минемчә театрның үз теле бар һәм ул телне саклап калу кирәк. Татар телеме ул, башка телме ул, татар телен саклаучы бар инде ул театр, ул Яшерен батырын түгел, татар театрында гына әдәби телдә сөйләшәләр. Шуңа күрә әдәби телне саклап калу өчен татар тел, татарча булырга тиеш һичшиксез. Ләкин театрның театр булып калуын теләр идем мин. Нәрсә булса да. Һәм син аны сыйфатлы итеп эшлисең икән, аны кеше аңлый. Аны кеше кабул итә, мин хәзер әбиләр кебек сөйләйм. Мин образдагы кебек. Мин барыбер образда клуб мөдире. Татар театры бит ул үзенчәлекле. Ул бит халыкка хезмәт итәр өчен яратылган. Шуның кебек сөйләдем хәзер. Андый моментларда булырга тиеш, әйе. Театрда бит ул син текстны өйрәнәсең дә татарча берәр җөмлә яме. Һәм шуны бер төрле итеп әйтергә өйрәнәсең. Шуннан соң башка җиргә барасың, шул җөмлә барлыкка килә дә, әйтәсең дә, и ул шуннан килеп чыга, шул интонация белән. Әйе, әйе. Булат кебек җырлап алыйк та. Э, тагын бер сорау бирәсе килә. Минем темалар бетми, синең белән очрашкач. Әйдә, гафу итегез. Э, пу-пу-пу-пу-пу. Тоже хәзер формалаштырам мин аны. Э, Тоже бер подкаст тыңладым инде мин э, талантлива дигән подкастны беләсең микән юк микән син мин аның фанаткасы һәм шунда э, бер теманы обсуждать ителәр инде былайрак яңгырый иде ул э, как творить в мире где все уже придумано то есть менә хәзерге бик мул дөньяда яшибез бит инде һәм үзеңне уникаль итеп тою бик Авыр кебек, чөнки нәрсәдер эшлисең, ә все, ул уже бар. Ну, яшерен батырын түгел, әйтик, даже татарлар арасында бит инде андый, ну, шул ук, белмим, конкуренция мол, нәрсәме, әй, бу уже кызык түгел, ой, ул уже болай эшли, тегеләй эшли, син нигә алай эшлисең, дип әйтүчеләр күп. Но мин уйлыйм, һәрбер кешедә ниндидер уникальлек, үзенең уникальлеге, әлбәттә, бар ул. Но барыбер, Шушы дөньяда ничек үзеңне югалтмаска, ничек әлеге дә баягы баланс тотырга между тем, что уже есть, и между тем, что ты хочешь предложить. Ну вот бик шундый абстрактно аңлаттым, конечно, аңладыңыз сорауны юкмы? Без бүген абстракт сөйләшәбез. Әйе. Һәм э, сезнең э, теге ахырын әйтеп бетермибез. Әйе. Абстракт Ярый. Э, сорауга җавап. Э, мин менә болай төгемлим. Мин Бродскийның бер э, газетада статьясын укыдым. Һәм бик ошады бер шундый өлеше аның. Ул сөйли, кеше, һәрбер кеше үзенең нәрсәнедер караганда, укыганда тоемлавы һәм Әйе, тоемлавы белән ирекле. Мы все свободны в восприятии. Бер үк әйберне төрле кешеләр төрлечә кабул итә һәм төрлечә эчендә эшкәртеп яңага әверелдерелә. Әвер... Әвел әвелдерелә. Әверелдерә. Әверелдерә. Әверелдерә. Яңача үзе ниндер әйбергә әверелдерә. Һәм шуңа күрә без барыбыз да ул бар инде дип кабул итмичә, үзеңчә шуны эшкәртеп яңага Бер Ә, икенче әверелдерәләбез. Яңшәл. Менә шуңа күрә, минемчә, сез уйламагыз, нәрсәдер бар, нәрсәдер юк дип, үзегезчә кабул итегез, үзегезчә яңага Яшәгез. әйләндерегез, әйе, яшәгез. Мин аны һәрвакыт әйтәм. Үзегезчә яшәгез, бер кешегә дә карамагыз. Кызык бит ул тормыш. Син укый аласың бер үк китапны һәм башкача нидер төрле фикерләрне, башка кеше аны күрмәскә дә мөмкин китапта, ә син күрәсең. Бар бит, вы играли на флейте, а еще замечательней слушали вы. Тыңлау да талант, карау, кабул итү дә талант, уйнау да талант. Шуңа күрә күреп нәрсәнедер алып башка иҗаттан эшкәртү, минемчә, үзенә бер яңа талант.
Бу вообще супер э, озак булды. Э. Шушы нотада без күчәбез безнең матур традициябезгә. Син беләсеңме, без подкаст озагында ф- пленкага төшәбез. Әйдә. Аннан соң мин сиңа ул фотоны җибәрәчәкмен. Ярый. Безне хәзер Фирүзә. Мин әзер.